Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Doctor Makgabo. Rata re dire reading ya rena ya mafelelo a beke ye. Today ke la bohlano, go ra gore reading ye e akaretša letšatši la la go thoma today. ke le labohlano saturday ga mmogo le sunday a re kweng gore na dikarata tse ke di tshwere mo ke tša badimo di tlo go botša ka melaetša le gore e tswa go badimo your spiritual guides aa ah, your spiritual guides your ancestor guides ancestor guides ke um badimo ba rena our ancestors those who are on the light ke di-ancestor guides okay ke na le the judgment ke na le the judgment judgment e ra gore katlholo ka bošaka ba le ka pelo e re go mo go wena ya re teach and share ruta ke thute o be o rute ba bangwe ka fela tša karata ye nngwe go tšwa go dikarata tše tše di tshwerego melaetša go tšwa go badimo ba rena ba ke ba le go mokganyeng ke na le the ten of cups in reversal the ten of cups in reversal okay tsena le gona bona dikata tša kana e re ke di bea gabotse sorry sorry sorry camera ya ka sorry gabotse gore le kgone bona dikarata tša ka okay jale ge ke leboga go dikarata tša mangeloi re kgona mangeloi ona a reng mangeloi a rena our spiritual guides our guardian angels re kgona bona ba reng ke molaetša ba ba re tshwere tsona for this weekend ke na le the empress ka re ke na le the empress ke tlo tša karata engwe gape ke tlo tša karata engwe gape

la la karata e le gore e re wena e re thank you moments of gratitude shebe ke tsene ke bonala gabotse na okay re ke bja gabotse so sorry ke bona ka karata tša mathomo tše ke nago le tšona molaetso le gore o tswa go badimo ba rena o sepela ka sebopego se sorry sorry sorry ke le ka bja amerika gabotse

taba ya dithuto go ke thuta jalo le jalo okay ge ke tsamaya le molaetša wa ka o le gore molaetša o tswa go badimo for weekend e re lego mo go yona ba bolela ka taba o tlokgwetsa e le gore metlho mo starting from today goba even tomorrow o ka ba le something se sengwe se e le gore se ka o dira gore o feletse o nyamile sa go dira gore o feletse o nagana gore go na batho ba e le gore ga ba go rate ga ba go tlhomphe ga ba go respecte ga ba go appreciate so gona something se e le se tlo diragala se le gore se tlo tliša menagano yeo mo go wena and-e se ka ba sa feletša ebile se tliša le dilo tše e le gore di setse di diragetse kua morago kua a kere mo e le gore batho bangwe ba ile ba ba le go go tšea ka mokgomo e le gore go na le tše ba di dirile mo go wena bona ba fila o ka re gona batho bangwe ga ba go rate batho ba bangwe ga ba go appreciate batho ba bangwe ga ba go respect akere so molaetša o tšamangele wa kwa gore o se ka wa tshwenyega akere um o se ka bja dilo tšeo too much ka moara monano wa gago wa nana ka tsona too much mafeletso mo e le di feletsa bile di go distractor di go dira gore wena o palele ko paya attention o palele ko dira dilo tša botlhokwa tše e le gore wena o tshwanetse o di dire ba re tseba gore letšatši la kahlolo le tla ba gona le sa tlo tla mangele a gago bona badimo ba ba lego mokganyeng ba re ba bona na go diragalang ka ra bophelo ba gago ba tseba manaba a gago le ba e le wena ga o ba tsebe bona ba a a tseba ba tseba ona o tlo diragalang go diragalang ka ra bophelo ba gago le tše di sa tše diretse ka morago ba di tseba ebile ba di bone so ba re wena o seke wa ja e batho bale ba leng jale ka manaba wa ba beya too much kana monano wa gago wa kgotsa phela nagana kudu ka bona le tse ba o dirileng tsona pele wa phela e ba botlhoko ka gore automatically o bulela like di-energy le la dinyake ka raphelo ba gago o dira soe o thoma o loser focus ga o sa kgona go pay attention thulo tsa botlhokwa tse le o tshwanetse o di dire and wena ka bose wena o tswalela moya wa gago kore o tswalela yo yo yo yo yo yo a ke no ge e le o na le spiritual gift o tswa o tswalela goba o bloka your spiritual gift o bloka mangeloi a gago go sena spiritual gift ke ntse la gore ee o kore o tswalela di-blessings tšago ka ntle ka o tlhwa o nagana goba o balabala too much ba re tlogela go balabala re a tseba manaba a gago re tlo a phanisha nako e tla fitlha ba re wena ntho swantse o concentrate mo yona ke gore tswela pele ka o kithuta ke phe nako ya gore o kithute go na le tse dintšhe lo swantse o kithute tsona ka ra bophelo ba bangwe ba ile lena spiritual gift mangelo a lena ba tla le bontšha goba badimo ba le ba tla le bontšha gore um ke thute nto so ke thute nto so goba o tlo noka mo peleng o fishegelelwa go kituta goba go tseba ka selo se se itseng ene o kethuta re kethuta ka mokgwa e mentšhi o na le mo le roka ya sekolong kethuta whatever nyaka o kethuta yona a kere ene ebile go na le ntho la gore o kgwetse le e se ntho la gore o ye sekolong e ntho la gore o dire di-research ka dilo tše di itseng but ye ke nako e la gore kore o pay attention to what you are doing e ka ba your career e ka ba mošomo wa gago e ka ba dithuto tša gago goba selo se o se dirang ka ra bophelo one batho ba bangwe they are artistic ke batho ba e le gore ba filwe mpho ela kore ya go šoma kore ya bo art go opela go ngwala um go ngwala go actor le tše dingwe so ke ntho e le ya gore wena for gane jalo concentrata mo dilong tšeo tše e leng gore um wena o filwe ke mpho ya gago concentrata mo go tšona ke thute mo ka tšona dira di-research o ke thute le go feta kopana le batho ba ba tsebang ka dilo tšoe ba kgone go ruta mo le moke goba go tlhalosetša mo le moke o na dilo tšo sa di kwešišeng botšiša o kgone go tseba ene ba buša ba re e re o ke ithutile seo ke thutileng sona o shere le batho ba bangwe wele go ke thuta go bolela ka tsela tše dintšhi le go shera go tla ka tsela tše dintšhi go na ntse la re motho a ka no di disa no shera fela dilo tše di itseng le batho batho ba motšha di-questions a ba araba goba nne ntho e la gore kgotse le gore wena whatever eh, o e tsebang goba kire yo ya gago ke ntho e le gore o etse sekolong o patše tšhelete dintšhi sekolong obviously o ka se re go feditše wa tla wa ruta batho mahala o rata gore eh whatever o e spendileng tšhelete tše ntšhintšhi tše e le gore batswadi ba gago goba wena o di spendile di boe back mo go wena goba ntho eo o ithutetse yona o nyaka o e dira bjale ka carrier re gopola ne batho bangwe ba na le qualification tša bona mare ga ba šome ga ba bereke ga gona mešomo then motho engwe o tlokiša re okay a gona mešomo what can i do ke eng ntho nka go e dira out of care out of yona qualification e le gore ke ke thutetše yona e ka ba qualification e le gore motlho mongwe um ke diploma degree jwalo le jwalo goba e ka ba um qualification e le gore ke e le gore o ikry-ile from e ka ba technical school goba jwalo le jwalo mo e le gore o šoma ka matsogo o tseba go roka o tseba go apeya o tseba go aga o tseba go dira di-partitions goba go dira ona mošomo wa wa wa kore wa a ke no re wa wa maplanka mo e le gore o kgona go dira di-wall wardrope jalo le jalo di-sealing jalo le jalo obviously o ka se tšama o direla batho mahala goba ebile ge e le gore o rata go ruta batho ka dilo tse wena kuthuteng tsona o ka se ba rute mahala o nyaka an income le wena o kgone go ja o kgone go phela well by understand and towe so ke ntela gore wena o ka re ka yona thuto ye o nago le yona wa ruta ba bangwe ba ba learner from wena wa kgotse ntela gore okay gore ke o rute ntho eso le eso le so ke tlo kgopela gore o nteboge goba o mpatele bokete e le tsela ele ya gore o kgone go ke phediša tšhelete e ntšhintšhi goba tsona dibasary tsela o di kolotago di-scholarship tsela not scholarship di-loan tsela o di tšerego o ile go ithuta those things tšhelete o di kgone go boa back o kgone go patela dilong tša le wena o kgone go phela so mo ba o fa kganya ba re um pay attention o se ka lebelela too much gore batho bangwe ba reng wena what you need to do kore tswela pele go ke thuta and then o rute le ba bangwe tse wena o ke thutileng tsona that's why ke re go ruta motho mongwe does not mean gore o tshwanetse o mo ruta mahala ke badimo ba re tsamaya o rute batho bangwe a ba re gore o rute motho mahala go tswa go wena go nyako go ruta motho mahala mare ge e le gore wa tse gore wena you've spent tšhelete e ntšhi go kry-a tsebo yo nago le yona obviously o ka sena kwa nyaka go ruta batho mahala

okay badimo bana ba se ba re botse gore well o na le manaba and-e le wena wa tseba manaba a gago and o ba distracted because o tsena ko ntšhi o nagana ka bona ba re tlogela go nagana ka bona tšatši la kwa tlholo punishment for bona e tla tla go ra gore badimo ba gago ke bone ba tla go go lwela ka ra dintho tša go tša semoya okay go na nto tše dingwe ke tša gago go na tše dingwe se tša gago wena what you need to do ka raphelo ba wa kono ke protector gomme wa tšwela pele ka concentrator godimo ga dithuto tša gago wa ke thuto tšeo swantse ke thuto tšona wa kry-a more knowledge and trainings gomme ka yona knowledge o e kry-ilego le those trainings wa tšwela pele wa diang wa ruta ba bangwe jale melaetša tša go badimo ba gago akere ba re wena o kore ba sa tlaletša taba e la gore kore o concentrate too much go batho ba e le gore ga ba go rate goba go dilo tse e le gore a di sepela botse ka ra bophelo wa lebala ka tse di botse tse e le gore di sepela ga botse ka ra bophelo wa lebala ka batho ba bantšhi ba e le gore ba gona ka ra bophelo ba e le gore ba go rata ba re wa lebala o swantse o thome go appreciata batho ba ba leng gona ka ra bophelo ba gago ba e le gore ba go rata ba go fa support ba go thekga concentrate mo go bona feel that love once fela o feel that love o tla bona le mabati a tlo bulega for dilo tse di botse gore di tle ka ra bophelo ba gago o tlo kgona go think out of the box ge o nagana too much ka dilo tse dimpe tse di o tlhagelago o nagana too much ka manaba it's like wa ke tswalela wena ka bose wena o tswalela monagano wa gago gore go se ke wa tsena di-creative ideas go no tla di-negative thoughts fela go tle di-dark thoughts fela because o kwatile o attracta dilo tšowe automatically but go ka tša dilo tsela tša kore menano e le ya gore bo moketeketa ba nrate ba nseba ba dira madrang wa e beela ka matheko wa lebelela batho ba e le gore ba go rata wa concentrata kudu mo bathong ba ke ba go ratago o tla bona o tlo fila ka lethabo le lentšhi o ka se be le go kwata go nagana ka batho ba ba o tlhoilego dilo tse ba o dirang tsona tse dimpe automatically wa kwata you become too emotional wa kwata wa lla jalo le jalo but go nagana ka ba ile gore ba go rata ba o dira dilo tse dibotse ba go thekga ba go fa support jalo le jalo then o thoma go ba le lethabo le lentšhi go ba le letshego goba go myemyela goba a smile on your face ke ntho e nyakang and the minute moya o thabile pelo ya gago e thabile then automatically o bula mabati a eng a kganya from the universe gore e kgone go tla ka ra bophelo ba gago then le mabati a le a di-positive thoughts a bulega di-creative ideas di thoma go tla ka bontšhi ka gare ga bophelo ba gago ka gare ga monagano wa gago ba re o be jwale ka the empress mosadi o bohlale o ka no ba o le monna but mo the empress ge e le gore ke motho wa monna e kore e, e, e kore e tlo bolela ka motho e le gore e kore a feminine figure in you a feminine figure in you go le wena motho wa monna so ba re e ba jwale ka the empress mosadi wa bohlale wa boleta wa, le, wa lethabo wa go tlala ka lerato le lentši o e leng gore yena eh, purpose ya gage mo lefaseng le ke go spreader the divine love batho ba file the divine love divine love e le gore o na le yona mo go yena mo pelong ya gage gomme o dira o e spreader o e spreadela go batho ba bangwe o e kganyišetša batho ba bangwe o e romela batho ba bangwe o kgona go romela someone a divine love motho e le re kgotse lo maybe wa lwala goba o tshwenyegile o na le distress o kgona go mo romela a divine love immediately ga a seno e receive motho ola moya wa gagwe o thoma o ya fase ga a sanana ka dilo tsela di bego di mo tshwentše tsela tša go mo stressa o thoma go thaba mo pelong ya gage mo go yena o thoma o tla lwetse dibotse o le a bego a lwala the minute o mo romela the divine love udrang o ne o kwa a thomile go fola ge e le gore ba pala le go emelela mo mpeteng o bona jale ebile a kgona go emelela o bona jale a kgona go sepela kore pene le a sa ekwa go ba le lethabo mo go yena le ena wa thaba o re a ah, gape ke a fola goba gape ke fodile so ba re ke ntho le wena tshwanetse o berekane le yona bekeke yona weekend eke ba buša ba re e ba le mokgwa ola wa go thakore wa go leboga leboga batho ba e le gore ba o tlišetša lethabo ka rapholo ba gago showa the gratitude okay o tlo leboga le mangelo a gago le badimo ba gago ka dilo tse tse ba fileng tsona ka ra bophelo o tlo checka mošomo wa gago wa checka lapa la gago goba mešomo e la kwa morago yela o bilego le yona lo tso kgonne go di achieva ka rapholo ba gago gomme o appreciate o appreciate o leboge the spirit o leboge the universe o leboge modimo the creator of all the creator of, of everything o leboge le badimo ba gago Ge ba kgone go guida ba go support ka re ga leeto le la lake o lego mo go lona mo lefaseng lake re le bitsa gore ke the material world o tla ba o leboga di-blessings ka moka di-miracles ka moka tse di tlhageleng ka re bophelo ba gago di-miracle ke bolela ka nako e le gore o kgotse motlhomo o sena le ka sente o sa šome o sa tsebo gore na bana ba ye go kry-a kae tšhelete ya borotho mara gwane o diragala motlholo Mangile wa ba romela motho ka mo go wena mo leng gona motho la noke secha ntle le rona mo kgopele tšhelete a o fa se sengwe o bona ko le gore o bo sena sele o sa tsebe pele le morago na o tla dira eng o kolota kae kae le kae kae ba go seka o no makala kae kae ba o founela ba re policy la gago e solso e metshwarile o ba o sa dutše fela o sa tsebe pele le morago o sa tsena o dire eng wa nokwa kae kae ba o foune ba botša ba raga re o bitša interview goba mohlomong interview yela sala batla mo go yona o phasitše re go ratile e tla o tlo o thome nengneng leboga those miracles goba mo e le gore o bo o lwala o ikwa bohloko mo o kwang bohloko gona mara modimo a dira motlholo wa fola ba re o swantse o leboge those miracles ke dilo tša bohlokwa ka bophelo ba gago ene ge o ntse o di leboga ke yona a part of your spiritual development o ra re wa gola spiritually šetše ke boletše ka re this year re tlo concentrata kudu on our spiritual development rather than on man manaba rather than on bathakati well di-negative energy re tlo no phela re di tsentšha because negative energies they are everywhere so o bolela ka tsona ke ntse la re kgone go tseba tsela e le gore ka kgona go di defeater ka yona okay ke yona reading e ke bego ke le tshwaretše yona tšatši la lekgono ona mafelo a bekeke gomme ke re le ipsene ka weekend ya lena nna re tla kopana gape beke tlang ka mantaga ke a le leboga gomme ke kgopela re le subscribe le like channel ya rena le kgotle notification bell le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago ke a le leboga